Балалар өчен татар китаплары нинди булырга тиеш? Замана балаларына нинди китаплар кызык? Татар нәшриятлары бу ихтыяҗны ни дәрәҗәдә канәгатьләндерә? Эфирда таяну ноктасы тапшыру студиядә Венера Әйтова исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша да җиткерә аласыз, яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Роберт абый, сездән башлыйк әле э, сорауны. Бүгенге көндә, менә бүген балалар өчен китапларны сез ничек бәялисез? Ерактанрак башлап китим. Менә безнең буын, китап укып үскән буын. Без китап балалары. Безнең бөтен дөньябыз китап булды. Менә минем шушы яшендә дә 4, 5, 6, 7 яшьлек чакта укыган китапларым эчтәлеге генә түгел, ә төсе, кыяфәте, тышы, ахыргы бите, ничә тиен торганы бөтенесе дә күз алдымда. Шуңа күрә баланың хәтерендә китап сакланырга тиеш үскәч тә. Аннары һәрбер баланың үзенең ят, яраткан китабы булырга тиеш. Менә минем оныкларым бар, балаларым үсеп бетте инде. Аларның әти-әниләреннән килгән китаплары бар, яраткан китаплары. Ул аны ун тапкыр укыта, Йөз тапкыр укыта, ул аңа кадерле. Ул тормышының, менә рухи тормышының бер газиз кисәге менә шушы китап. Балалар китабы матур булырга тиеш, эчтәлекле булырга тиеш, төсле, истә калырга тиеш. Тиеш, әмма менә шушы балалар әдәбиятының бүгенгесен сез үзегез ничек бәялисез? Дөресен генә әйткәндә, балалар әдәбияты бүген кызганыч хәлдә. Аның шаулап, алтмышынчы, җитмешенче елларда шаулап торган чагы узды. Ул иң элек балалар әдәбиятына мөнәсәбәттән тора. Аннары инде бик озак еллар балалар китаплары бик кызганыч хәлдә булды. Мин, мәсәлән, туксанынчы елларга кадәр төсле балалар китабы чыгара алмадым. Ә бүген инде, әлбәттә, бөтенләй икенче заманда яшибез. Төсләр, матур төсләр заманында.

Массовый тиражлы, гади китаплар да чыгарырга кирәк. Әйтәсе килгән сүзем, балалар китабы күп булырга тиеш. Бик күп булырга тиеш. Илдар әфәнде, сез үзегез канәгатьме менә бүгенге вазгыять белән? Дөресен әйтергә кирәк, безнең теләкләребез э, бүген зурдан һәм монда э, яшерен батырын түгел, менә безнең маркетинг хезмәтенең мәгълүматларын алсак кына да, Сатылган китапларның 70 проценты бүгенге көндә ул балалар өчен булган китаплар. Ата-аналар алалар балаларга. Без шул исәптән без елдан-ел балаларга караган, балалар өчен китапларның санын арттыру ягында. Шул исәптән инде монда жанр төрлелеген дә карыйбыз. Калын китаплар да, менә Роберт абый әйтмешли, юка китаплар да. Хәтта киләчәктә менә бүген инде Уенчык китапларны да чыгару күздә тотыла, кнопкага басып, аның аудиоязмаларын яздырып, шундый китаплар да. Менә шушындый иттереп ясалган ул бер әкият, әйеме? Һәм менә монда ниләр, диалог, кыңгырау куелган. Әгәр мин менә монда басам икән, китап сөйли башлый. Бу кечкенә балаларга, иң кечкенә балаларга. Каян алырга була әлеге китапларны? Әлеге китапны... Соннар турында сөйләгәч, кайда бар китаплар, күпме чыкты соңгы вакытта? Бераз сөендерсәгез. Киләсе елда чыгачак китап алабызса. Безнең инде менә үзебез һәммәбез дә хәтерлибез. Менә минем мин үзем ягъни мәсәлән хәтерлим менә бу китапларны. Бик хәтерлибез. Минем әти-әниләр һәр кешенең өендә булган китаплар. Бу китаплар, менә бу китапларны без яңадан бастырып чыгардык. Моның

Ул ясаган, ул беренче булып Шүрәлене ясаган, инде билгеле булганча, Суанасын беренче итеп ясаган кеше. Бу китапны безнең кибетләребездә һәм безнең сайт аша алырга мөмкин. Бер яктан караганда, бүген балалар рәсемнәргә карата мультфильмнарның төрле телләрдә, ниндине тели, сүзсез, сүзле, җырлап һәм башкалар барысы да безнең Интернетта да бөтен җирдә дә таба алалар. Ә икенче яктан карасаң, хәзер киресенчә ата-аналар, хәтта урыслар да, башка илләрдә дә кире китапларга кайта башладылар, чөнки фантазияне үстерү ни дәрәҗәдә соң? Менә бу ни дәрәҗәдә мөһим соң, Айсылу апа?
Мин монда килгәндә профессор буларак та түгел, психолог буларак та түгел, ә бәлки Менә әби булган кеше буларак килдем бүген. Оныгым тугач, менә мин алты-җиде айлардан үземнең балаларга китап укыдым. Алты-җиде айдан бала уже китапны воспринимать итә. Аның ул вакытта игътибарының концентрациясе нибары биш минутка җитә. Максимум биш минутка җитә. Ләкин менә шул китап биш минутта укырлык эчтәлекле булырга тиеш. Һәм, моннан тыш, бер яшькә кадәр булган бала, аның восприятиесе слух белән, менә бен канал восприятия дип әйтәбез бит инде, ме, кабул итү каналы аның колак белән күзгә караганда тактиль, ягъни кул белән. Мин татар китаплары сатыла торган бөтен кибетләрне йөреп чыктым дип әйтсәм була. Мин, билгеле инде, үземнең яраткан шагыйрьләремне юлладым. Мин Шәүкәт абый Галиевның китапларын юлладым. Роберт абый Миңнуллинның китапларын юлладым. Минем өйдә берничә томлык җыентыгы бар. Мин аның шигырьләрен яхшы беләм. Ләкин балага бит аны хәзер әле аңлатып булмый, аңа, аның әле бер яше дә юк, ул әле сөйләшми дә. Мин, мин шушы ниләрне, шигырь китапларын юллаганда бер әйбергә юлыктым. Менә урыс китапларының полкасы, анда йөз төрле. Йөз. Менә ул яңа туган кечкенә балага, ул бит әле кимерә, авызына каба, кырыен резиналап эшләгәннәр, алар каты, ул ертылмый һәм бик яркий шундый ачык төсләр белән эшләнгән. Безнең бер генә китапта тапмадым менә шул форматта эшләнгән, кечкенә сабый балаларга, бер яшькә кадәр булган балаларга бу китап бар миндә, ләкин бу китапта бик күп вак элементлар һәм урыс китапларында Яркыйрак рәсемнәр. Кечкенә балалар, алар менә бу вак элементларны әле кабул итә алмыйлар. Боларга Бу чыннан да бик кызык.
Менә Айсылу, истә тотасызмы сез менә моны эшләгән вакытта психологлар белән? Әйе.
Әлбәттә, истә тотыла. Бу китап безнең ул өч яшьтән өлкәнрәк балалар өчен. Шулай. Ә 0 плюс дигән яңа туган һәм шул китапны кабып, анда сындырып, бөкләп, күзенә якын китереп уйный торган, карый торган китаплар безнең юк. Но киләсе елга алабирса безнең планга Шәүкәт абыйның, э, Зәкия Туфайлованың, э, Әминә Бикчәнтәеваның шундый кыска-кыска гына шигырьләреннән торган эре рәсемле катыргы китаплар чыгару безнең планда бар. Киләсе елга алабирса шундый биш китап, алар безнең, мин инде серләрне ача башладым, әйеме, алар безнең аерым җыелма булып чыгачак алабир, Моннан тыш мин алабирса. шуны игътибар иттем, менә урыс китаплары арасында тактиль китаплар бар, ягъни ул хайван икән, аңа ниндидер җонлы материалдан әз генә урынын беркеткәннәр. Балага укыганда мин аны алдым, мин аны синхрон рәвештә переводлаштырып, җырын да җырлап укыйм мин аны. Ләкин бит бөтен әни, әти-әни дә аны булдыра алмый. Яшь әти-әниләр бар, үзләре дә аннан-моннан гына татарча тел, тел белмәгән әти-әниләр бар, ләкин алар балаларын татар рухында тәрбияләргә телиләр. Ә алар өчен бу мөмкин нәрсә түгел. Мин, ярый, аны куллана алам, ә аларга андый мөмкинлек юк. Шуңа күрә тел, тел дибез, милләт дибез, милләтнең башы әнә шул балалар китабында, балалар әдәбиятында һәм аның психологик яктан бала кабул итә алырлык дәрәҗәдә булуында. Ләз әти буларак сез әлеге проблема белән очраштыгызмы һәм нинди чишү юлларын таптыгыз? Менә монда яңарган фикерләр э, арасында куәтләп китерим. Чынлап та балалар, кечкенә яшьтәге балаларга, шул бер яшьлек менә э, Айсылу ханым әйтеп китте, э, тотып карарлык һәм аны авызына кабып чәйнәрлек китаплар татар телендә юк. Ләкин мин моны ничектер кимчелек дип санамыйм, чөнки ул вакытта, ну, әгәр дә без телнең үсешенә тәэсир ясарлык китап дип сөясәк, Монда инде баланы барыбер ничектер кулга тотып карар өчен генә кабул итә. Шуңа күрә бала китапларын бүлергәдер, чорларга, мәсәлән, яшь, бер яшькә кадәрге, аннары биш-алты яшьтән китап инде хәреф таный белә башлаганнан бирле. Андый китаплар чагыштырмача күп. Бөтен китап нәшриятларының кибетләрендә дә рәхәтләнеп әдәби әсәрләргә Әсәсәрләр булган китапларны табып була. Ул. Юк, китаплар бар, мин юк дип әйтмим. Менә бу китапларны, хәзер күргән китапларның байтагын мин күрдем һәм кайберләрен сатып та алдым. Инде бер унбиш-егерме китап алдым. Ләкин эш анда түгел. Эш менә баланың психофизиологик үзенчәлекләрен исәпкә алган китаплар юк. Бүгенгесе көндә татарда юк. Менә киләсең, кибеткә керәсең, татарда выбор, Ун китап максимум. Ә урысларныкына йөз китап. Кая бара әлеге әти-әни? Анда кнопкага да басып була, анда нәрсә дә эшләтеп була, ул интерактив та, ул ничек тә. Аннан соң, ник мин Шәүкәт абый Галиевның бер китабын таба алмыйм? Ник мин Роберт абыйның бер китабын таба алмыйм? Аңламыйм мин аны, ник, ник мин Йолдыз ханымның бер китабын таба алмыйм? Мин аның юбилей кичәсендәге шигырьләрен тыңлап сокландым, ул нинди бөтенләй яңача күрелгән менә табигатьне, окружающий мирны бөтенләй башкача күргән караш язучының. Нигә алар юк? Мин һич аңламыйм аны. Һәм монда тагын бер нәрсә булырга тиеш. Бала, бу вакытта мин килешә алмыйм, чөнки баланың аны авызга кабып кына кабул иткән юк. Беренчедән, ул аның башында беренче сүзләр татар телендә формалаша. Ә бу билингвальлекка китерә, бу баланың теләсә нинди телне киләчәктә өйрәнгәндә аның аңа җиңеллек бирә һәм ана телендә теле ачылган баланың фикерләү сәләте гадә гаять дәрәҗәдә югары. Моннан тыш менә хәзер галимнәр шундый тикшерүләр үткәрәләр, хәзерге яшьләр зур текстны кабул итә алмыйлар. Без инде үзебезчә анда төрле-төрле психологик алымнар кулланабыз ул зур текстларны алар кабул итә алсын өчен. Ә зур текстны кабул итү өчен бер яшькә кадәр булган балага инде китап укырга кирәк, аңа инде шигырь укырга кирәк, ул шигырь тиз шундый рифмалы булырга тиеш. Менә сезнең шигырьләр шикелле. Без, бәлкем, гомумән, Роберт абый, күпне таләп итәбездер. Безнең бит әле гади китаплар да юк. Әлеге сорауга җавапны без рекламадан соң ишетербез. Бездән аерылмагыз, дуслар. Татарстан яңгасыр каналында таяну ноктасы тапшыру без дәвам итәбез. Бүген без балалар әдәбияты, бүгенге балалар китаплары, татар телендә э, балалар китаплары, аларның сыйфаты хакында, эчтәлеге хакында сөйләшәбез. Әйдәгез әле Төркиядән килгән видеоязма карабыз, ягънар дәвам итәрбез.
Төркиядә мәгариф министрлыгы балалар тәрбиясе, алгарыш өчен бик күп әһәмият бирә. Һәм иң беренче алар кызыклы, мавыктыргыч китаплар чыгаралар. Э, бер яшьтән биш яшькә кадәр булган бер китап. Карагыз, нинди алар мавыктыргыч иттереп ясалганнар, нинди төсле. Монда сорау һәм җавап. Иттереп ясаганнар. Икенче китап та Тизәйткечләр. Бу да 5 яшьтән 10 яшькә кадәр булган балаларга. Һәм тагын бер китабыбыз, бу да 5 яшьтән алып бөтен балаларга. Бу да Коръән Кәрим. Зур шрифт белән ясалган Коръән Кәрим. Хәрефләре дә төрле-төрле иттереп ясалган, төрле төстә иттереп. Тагын бер китабыбыз, бу да тарих белән бәйле. Балалар шул ук вакытта тарихны да өйрәнәләр, шул ук вакытта укырга да өйрәнәләр.
Роберт абый, моңа кадәр менә реклама кадәр Айслопа безгә аңлатты. Чыннан да башка Телдә шулкадәр күп сайлау иреге бар, ә татарча юк. Бу чыннан да әни кешегә, әби кешегә бик кызганычтыр. Ә икенче яктан караганда, бәлкем безгә әле ул дәрәҗәгә барып җитәр өчен әле ерак булырга да мөмкин бит. Ничек уйлыйсыз? Ата кешегә дә, бабай кешегә дә шулай ук кызганыч, әлбәттә.
Бабай кешегә дә шулай ук, һичшиксез. Мин башта ук әйттем, китап күп булырга тиеш дип. Ләкин Китап сәнгате бар, балалар китабы сәнгате бар. Ул балалар китабы, ул сәнгать әсәре булырга тиеш. Ә монда инде язучы, автор гына түгел, ә рәссам белән бәйләнгән иң элек. Мәсәлән, Сутеевның үзе текст язган, үзе рәсемнәрен ясаган гениаль китаплары. Без ничә буын инде шуны укый. Яисә Чижиковның Мәсәлән, доктор Айболытым, мин әле дә күз алдымда шундый матур, искиткеч инде. Бездә Тәүил хаҗи Әхмәтов дигән бик зур балалар рәссамы бар иде. Шуңа күрә бүген дә нәшриятларның үз рәссамнары булырга тиеш. Ә бар моңа кытлык, Эльдар әфәнде? Дөресен әйтергә кирәк, бар.

Э, дүрт былай китабыбызның э, тышлыкларын менә шушы студентлар ясап биргән тышлыклар без аларны менә шушы яшьтән тәрбияләргә һәм киләчәктә бәлки безне безгә килеп э, безнең хезмәттәшлегебезне дәвам итәргә дип хыялланабыз һәм китап күплегенә килгәндә әйтәсе килгән фикерем ул гомумән балалар китапларына гына кагылмый ул гомумән барлык китапларга кагыла без без дөресен әйтергә кирәк совет чорының Чорыннан калган шул чорда тәрбияләнгән кешеләр безнең өйләребездә шыплап тулган китап киштәләре бар бүгенге көндә. Әмма ләкин менә бүген чыккан китапларның тиражларын гына да чагыштырып карасак, бу балалар китапларына гына кагылмый, бу башка китапларга да тиражлар шактый кимеде. Бүгенге заманны истә тотып, без яңача алымнар файдаланырга һәм кулланырга тырышабыз. Менә мәсәлән, электрон китаплар дигән төшенчә бар бит инде. Кечкенә балалар өчен электрон китаплар әле ул бик иртә кебек, шулай бит. Безнең Шулай. э, интерактив китаплар да хәзер барлыкка килә башлады бит инде. Э, Йолдыз апа, Мин алдагы сөйләшүне дәвам э, дәвам итеп э, шул темага ук кайтасым килә, әмма мин гомумән үзем баланы китап чәйнәтү ягында түгел. Бәләкәйдән үк ул инде китапка ниндидер хөрмәт белән карап үсәргә тиеш. Юк, аңа кагылыр, аңа чәйнәргә ярамый, аңарда шундый матур шигырьләр бар, анда шундый матур рәсемнәр бар, анда ау-ау яши, анда мияу яши, менә шуңа күрә, әгәр дә без шушы культураны кечкенәдән тәрбияли алсак, миңа калса, аннары инде ул китапларны башка төрле кабул итә бала.

Китапханәче әйтә, кая китте соң бу, ди, шушында гына иде бит, шушында гына иде, ди. Һәм ачып карасак, теге бала сумкасына салып куйган, мин аны үземнең улыма күрсәтәчәкмен, ди. Инде шушы ничә ел алдан карабыймы, чөнки аңа апа кул куйган, автографлы китап бит ул, ди. Менә шушыны аңлата алсак без балаларга, һәрберсенә әйме, гомумән, миңа калса. Шул теманы Илзур апаның фикерен дәвам итеп, искә төшеп китте, мәктәп яшендә без Совет чорының Соңгы елларында үскән буын буларак. Син дә шулай китап алып кайтып киткәнең булдымы әллә? Алып кайтып киткән булды. Безгә чирек э, тәмамлангач, кемнәр яхшы билгеләргә укуларын тәмамлаганнар, яңа ел алдыннан китаплар бүләк итәләр. Гади кәгазьдә төссез була торган, шундый китаплар бүләк итә. Кечкенә вакытта бит иң зур бүләкләр китап иде, хәтерлисезме? Хәтта балалар балаларга китаплар бүләк итәләр иде, я булмаса рәсем өчен альбомнар бар иде. Ну, ике әйбер генә була иде. Шулай Монда инде, әлбәттә, Йолдызның фикере белән Бәхәсләшергә дә була, чөнки баланы ул яшьтә менә син аны чәйнәмә, капма, өстенә ручка белән сызгалама диеп тәрбияләү, ул бәлки ана кеше буларак ул дөрестер дә. Ләкин Йолдызны аңлыйм мин, ул үзенең китабын жәлли, әлбәттә. Ул инде шул хәтле кадерләп, әйе, чыгарган китабын, аны сызгалагач, ләкин сөенергә кирәк. Бала ничек булса да аны куллана, файдалана. Менә китапханага керәм, качакта минем искереп беткән бер китапны ояла-ояла гына миңа тәкъдим итәләр. Роберт әбү ачаламагыз инде менә шушындый хәлдә инде сезнең китап. Мин сөенәм аңа, чөнки ул кулдан кулга йөргән, укылган. Әйбәт бит инде. Ул китап укылырга тиеш, тузарга тиеш, әлбәттә. Ул Әгәр шулай булмаса, яңасын чыгарырга кирәк булмас иде. Шуңа күрә инде Йолдыз белән мин дусларча гына бәхәсләшеп алам инде. Ә үзегезнең китапларыгызны яңадан чыгарасызмы соң, Роберт абый? Менә бүген кереп тә, без үскән Энекәш кирәк миңа китаплары безнең һәрберебезнең өйдә бар иде бит инде. Ул чыннан да җыртылган җирләре дә бар иде инде. Үзебезгә яңадан төзәтергә, яматырга да әниләр бирәләр иде әлеге китапларны. Бүген аларны каян табарга була? Мин инде, әлбәттә, китап чыгару мәсьәләсендә зарлана алмыйм. Зарлансам, оят булыр иде. Мин күптән инде балалар өчен хезмәт итәм, язам, китапларым чыгып тора. Ләкин, кызганычка каршы, мин бит чиста балалар шагыйре генә түгел. Мин Тукай әйтмешли инде, политик та мин, башкасы да, башка китапларны да чыгарасы килә. Ләкин шуңа да карамастан, менә Энекәш кирәкмәгә дигән китап, ул уникаль бер китап булды. Туксанынчы елларда ул 100 мең тираж белән чыккан китап. Фәридә Хасянова белән бергә чыгарган китап ул. Әлбәттә, ул вакыт-вакыт аны чыгарсаң әйбәт булыр. Мин хәтта Фәридәгә әйткәнем дә бар. Әйдә, шушындый бер китап чыгарабыз. Рәсеме әзер, тиражын бәлки кечкенәрәк формат белән Нәшрият чыгарсын, бернинди проблема юк бит, әгәр алалар икән, нормальный. Шуңа күрә инде менә андый китаплар, әлбәттә, мин башта ук әйттем, арзанлы, менә шундый китаплар булырга тиеш авторларның дип. Бармы тагын шундый зур күләмле чыгучы китаплар? Тагын сер итеп кенә әйтәм, Роберт абыйның балалар өчен китабы киләсе елның планына кереп бара. Алла бирсә. Алда өмет бар. Андый китапны көтеп алыгыз. Тагын нинди шундый китаплар бар, бик популяр, Айсылу? Кайсы китапларны аерып әйтә аласыз? Шундый күп тиражлы китаплар. Әкият китаплары бик тиз сатылып бетә. Өч мең тираж белән чыгардык август аенда. Октябрьдә уже беткән иде инде, бернәрсә калмаган иде. Бик тиз алып бетереп баралар. Әйтелгәнчә, менә Роберт абый да әйткәнчә, юка 70, 50, 60 сумлык китапларны бик тиз алып бетерәләр. Һәм аннарысын, менә Айсылу апа минем нигә шундый авырткан җиремә кагылды име, менә бу кечкенә балалар өчен. Җитәкчек, ләкин бу бала кулына бирә торган әйбер түгел, бала белән эшләр өчен артында табышмаклар, шигырьләр, шундый әйберләр бар. Һәм менә монысы тоже кечкенә балалар өчен. Сатуда юк бит алар.
Бар, бар сатуда.
Һәм иң сатыла торган, зур тираж белән чыгара торган безнең бу проектларның берсе. Аннары соң менә шул кечкенә балаларны күздә тотып, ул рус китапларын мин дә күреп йөрим инде. Инде үлә бетеп актарыплар карап, иснәпләр карап йөрим мин аны, име. Ләкин безнең татарда шундый китап чыгара башласак, Русларның 251 тәңкәлек китабы, 245 тәңкәлек китабы, ул без 3000 тираж белән чыгарсак, яки 5000 тираж белән чыгарсак, ул безнең 450 сум булачак. Һәм аны алучы, әлбәттә, аңа карамаячак, Әй, тукта, мин русчасын алам, дип китеп барачак. Бар, аннары соң ваннада юынган чагында балага бирәсең, Рәсемнәр килеп чыга су белән юу эшләнгәч, име? Андый китаплар безнең 250 сум торачак, әгәр без чыгара башласак. Менә аны безнең кем алыр микән? Мин әле икеләнеп торам, безнекеләр алыр микән аны, юк микән дип. Мин уйлыйм, безнең тамашачылар моны көтеп торачак, шушы тапшырудан соң. Әгәр бу тапшырудан соң ниләр була икән, отыклыклар була икән, инде без әле аны уйлый алабыз, әйеме? Һәм тагын шундый китаплар бар, чүпрәк китаплар. Ул чүпрәк китапларны инде мин тукымаларын итеп үзебездә җитештерсәк ничек булыр иде микән дип санап чыгардым. Дүрт битле бер китап безнең 680 тәңкәгә басып килеп чыга, килеп баса. Ул сәдәфләр белән, әйберләр белән, ул баланың вак кул чуклары моторикасын шундый үстерә торган китап инде, шундый әйбәт китап инде. Ниндидер яңа формалар хакында хәзер сөйләшә башладык. Менә Илназ, ничек уйлыйсың, киләчәктә, менә әлбәттә, без шул буын әле, без Китап исен белеп үскән буын шулай бит. Хәзерге, бәлкем, ул кадәр аны аңламаслар да безне тыңлап утыручы яшь буын вәкилләре. Менә яңа формаларга синең карашың ничек? Интерактив ниндидер формалар барлыкка килүләрне ничек карыйсың? Синең балалар укыйлармы, кулланалармы?
Минем кызыма 14 яшендә, өлкән кызына, кечкенә малай үсеп килә, бер яшьтән артык. Кызымны үстергән вакытта без нәкъ менә татар китапларын алып, балалар өчен китаплар безнең киштә тулы. Алар жыртылып, таушалып беттеләр инде, ләкин сакланалар. Менә хөрмәт дигәннән бу искә төшеп китте. Без аны саклыйбыз, ыргытмыйбыз. Ә менә хәзер үсеп килә торган инде икенче бала, ул инде башка төрле, инде башка буын дип әйтик. Без әйтәбез бит, Z буыны бар, менә бүген дә искә алынып китте. Биш минут эчендә игътибар җәлеп итмәсәң, бала китә. Ә интернетта ул 5 секундта дип тикшеренүләр бар. 5 секунд эчендә кешенең игътибарын җәлеп итмәсәң, ул башка җиргә күчә. Менә бу шуңа әзер булып үстерергә кирәк дип әйтәм. Әзер булып китаплар да әзерләргә кирәк. Без интерактивны дигәннән, мәсәлән, Сабантуй журналында шундый элемент кертеп җибәрә дип әйтик инде, ул яңалык түгел, әлбәттә. Видео һәм китапның, интернет һәм китапның бәйләнешен булдырыр өчен журнал аша кереп китеп була видео карарга. QR-код ашамы? Әйе, QR-код аша.
Менә шушындый ул бушка була. Ә балалар моны бик тиз аңлыйлар, иң кызыгы алар. Алар, аларның кулларында гаджетлар, телефоннар, алар китапта күрәләр икән шундый үзләренә таныш элементларны, әлбәттә, кереп китеп карыйлар. Монда ике Файда инде, кулга тотып әзрәк журналга, шуның аша китапка мәхәббәт тәрбияләү, укуга мәхәббәт тәрбияләү һәм шул ук вакытта бүгенге көндә булган гаджетларны куллану файдасын күрергә тырышабыз. Йолдыз апа, менә замана баласының ихтыяҗын, ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек шундый китаплар булдыруда, гомумән татар әдәбиятының киләчәген, балалар өчен татар әдәбиятының киләчәген булдыруда нәрсә таянык тасы булырга тиеш дип исәплисез? Балалар әдәбиятының киләчәге дип уйласам, теге тәннән кырмыскалар егерешә инде. Чөнки без эшләгән вакытларда яшьлегенчә Сабан туйлар 125 мең тираж белән чыккан иде. Һәм без шушы

Балалар әдәбиятының киләчәге ул безнең үзебездән дә тора. Әгәр әти-әниләр үз балаларын татар мәктәпләренә биреп, татарча укытсалар, безнең татар мәктәпләре ябылмаса һәм милли мәгарифебез үсештә булса, безнең татар әдәбиятының, балалар әдәбиятының киләчәге, әлбәттә, бар. Әле безнең белгечләребез бар, язучыларыбыз бар, шагыйрьләребез бар. Буыннар чылбыры өзелмәсен өчен безнең милли мәгарифебез яшәргә тиеш. Әле без бар, шулай бит? Һичшиксез, безнең балаларыбыз да, балаларыбызның балалары да татар телендә китаплар таба алырлар, аларны укып үссеннәр иде дигән теләктә. Саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.